Vana veZimbabwe zvataikuudzai kuti chihurumende chembavha hakuna mbavha inogona kufudza mombe dzekuba zvakanaka kana muchisarudza purezidendi munosarudza mutungamiriri kana kuti muchengeti weupenyu hwenyu kana kuti muriritiri wenyu but onai zvamakuitwa nezanu manje vabva pakuva variritiri venyu kana vakuva vachengeti venyu vatove vanhu vamirira kusvina vanhu hurumende ine mutungamiriri ishuwa anotaura kuti munhu anofanira kuita tsamba yekununga mazhanje kana tsamba yekubata macimbi kana tsamba yekutengesa matomatisi kunzi unofanira kuita matomatisi awarima kana kunzi unofanira kubhadhara mutax yekuti watengesa mbudzi yako yawakapfuwa iwe mudanga mako ini ndoda munhu wezanu kuti azouya pamba pangu andiudze musi wandotengesa mbudzi yangu kuti ndipe mutero ndomubvunza kuti mai vembudzi iyi ndowakavanyenga here kuti vazvare mwana unotoda roora rembudzi yausina kuberekesa mai vacho ndozvataiudza vanhu muri kuteregwa nezanup f vanhu vachiti munangagwa uchi zanup f uchi ndo uchi omati hei makamboona kupi nhunzi inogadzira uchi makamboiona kupi iye zvino vanhu vanodzwa kunzi kwai unofanira kubhadhara mari kuti une saluni musaluni macho munopinda vanhu vangani dei iri saluni kekuti registered saluni inonzi vese vari muchiuto ndokwavanogadzigwa musoro kana vese mvana dzakapfumvura dzekuzanu dzinotamba mai welidziya dzinoenda dzinogadzirwa musoro ikoko you can say that kwete kuti munhu anosora akamira makumbo achizvimba uchishingirira kuti uindisewo vana wako kuchikoro chiri kudhura ndounoudzawa kuti pamusoro wemunhu wawaruka uchifema makwene iwewe bhadhara 300 us dollars pamwedzi munenge mapinda vanhu vangani kugegwa idhora unoda vanhu vangani pamwedzi vanogegwa musoro vhudzi rinokura everyday rinokura here everyday vhudzi rekuti unoti ndichavawanikidza vanhu olantate skipani sho sho ulaishile ulaishile ah, sho sho unangelaishe sho unoda unoda misoro mingani yekuti uwane 300 pamwedzi so ndo hurumende yataikuudzai izvi zvakuchida vana vezimbabwe kubatana izvozvi izvi kana vati tinofanira kubhadhara zvibhorani zvatakazvicherera tinotanga pamapurazi avo the must lead by example sematorero aanoita matarakita kana auya nemakombaini harvesta vanotanga kuzvipa ivo kana vachida kuti bhadhare mutero ngatindei kumapurazi avo tonoverenga mombe dziriko votigara vatipa mari yacho in advance wedza vachatengesa kana kuti havatengesi tondoverengawo madhamu ari pamapurazi avo akasiwa nemurungu vobhadharawo according votiratidza maslip avari kubhadharawo toona mota dzavo yo nemari yavo eh, because ini ndinenge ndine mombe dzangu ndo upfumi hwangu ihwohwo ndo bhengi rangu ini ndini ndinofanira kubhadhara kutax kuhurumende ivo vane mari dzekuba dzemamineralo dzavari kuba dzavanorega vana vaitengera vana mai vemahure motikari vanobhadhara mari itax because mombe dzangu ndo upfumi hwangu mbudzi dzangu ini ndoupfumo hwangu ndobhengi rangu sei rangu inini bhengi riro rinofanira kubhadhara tax ravo ivo risingabhadhari tax vari kuvata pamusoro pemari mudzimba uku ini handibhadhari ndototanga ini handibhadhari chero ndikachera chibhorani changu hachibhadhari mvura ndikaita sola yangu pamusoro pemba pangu handibhadhari mvura ndikaita mbudzi yangu handibhadhari I'm not a fool. I'm not a fool. vese vane zvimota imi nezvikorokoro makabhadhara juti kudhara bcoz mota idzi muri kudzitenga kunze kwenyika muchibhadhara juti maminerals 65 ese mari yacho iri ndakupi yaunozoda mari yemunhu akwenura munhu musoro imari driving school unoda mari kuna chiremba ari kupractisa ari kubetsera vanhu saka zvakungoita vana chiremba yezvino kungopa vanhu kuadminister vanhu mishonga isiriyo so that every time munhu anoramba achidzoka kupi kuchipatara iye achiita bhizinesi rekuraiza mari yekuti awane mari yekubhadhara hurumende tinofanira kutobhadhariswa kuita vice president nekuita president nekumitisa vana vevanhu uchizvara vana vakawanda unofanira kutobhadharawo mutero iyi ndoyataikuudzai muchitamba mai weri ishi ngavabhadharise chembere nemi nemvana dziri kuzanu dzemazamu makuru dzofamba dzinhuhwa dziya ndodzavanofanira kubhadharisa inani bhadhare ndezvekumama iyi vanhu vezimbabwe ndoyataikuudza kana makapusa bhadharai ini handibhadhare ndisina kuona risiti yevanhu vakuru vari muzanupiro nemari yezvibhorani zviri mapurazi avo we need to go and count those balls and those dams eh. hakuna munhu anofanira kubvisiswa tsambe yekuti wanonga mazhanje koona ari mupurisa wasangana naye akati ah, Bewa mari yereceipt yemazhanje. Tora bucket kana mugomo udire mazhanje acho pasi umuroye nemugomo iwoyo. Bewa ukaona uri mupurisa uchitumwa unosunga vana mbuya vari kununga mazhanje uku nekutambura kumusha uchitumwa unzi nawe usunga vanhu unenge uri duzvi. Kona uri mupurisa kana uso eva anotumwa unosunga chembere dziri kununga mazhanje kumusha uku unenge uri duzvi. tsve pasi muzora makakomba munhu so achibira nyika millions of people are suffering because of one person maakomba mbavha otwa he mutero mutero zvavataura zvemutero vari kuti mari yacho inomamiwa kupi it means zviri kungospreadwa kuvarombo ivo vana vamalicense anoyamba unobhadhara mutero mutero uchaona wakubhadhariswa mutero wokuseka taikuudzai kavanhu hei mai weri hei mai weri mai weri mai weri I'm urging you people of Zimbabwe, don't pay any cent Munhu wese ngaambomira kubhadhara kusvika ivava idzo dzimvana dzavanovata nadzo vachidziimbisa ndonzwa kunaka dzokorora dzadzoka to their normal senses because muzimbabwe hamuna industry mari yavari kuda vari kuda kuiwana kupi vari kuti vanhu ma300 iye vanomawana kupi dai vanga vari vanhu vakangwara vaitarisa kuti okay lesson rinobhadhagwa marii munoitawo malesson mangani pamwedzi

kana vanhu vava kupenga kusvika palevel iri tofanira kubatana senyika tovaudza we should show the middle finger nandi padhari kana vachitoda nhamba ngavatisire manhamba efoni tovaudza kuti ndine mombe yangu yandiri kunotengesa mari yakati handibhadhare kana cent ndina mari yemombe inobhadharwa kwamutero nemunhu asingandifudziri mombe ndofudza mombe dzangu ndichibhadhara mari yevafudzi mombe dzangu dzinofa nenzara ndochera mvura ine musoro ndinomwisa mombe dzangu hapana kana dhibha rehurumende randiri kupiwa ini ano yako andiri aida mari ndomudzati futsake tona kujairigwa mani toga ndikuudza rega kuvhotera mazambina ezvinoona zvava kukuita iye mukadzi anga aita rei yeye kana une bhazi rako nechikepe chako nechii nechii nechii unobhadharisa chiremba anobatsira vanhu mari unoda kuti aiwanepi mari izovhesa ari kutospreada mari iyoyo kumapatients gezani uchi he 2023 he vision 2023 vision 2030 yekusvina vanhu ngemadora kudai very stupid sora muchiomberera varume vakuru makakomba munhu achitaura zvinhu zvekupenga uchiudzwa zvinhu zvekuas nonsense vana vezimbabwe